It seems like the betrayal really did affect you. You're welcome to Rejoice Media TV. My name is DJ I call me social media ambassador. Osha me announce subscribe no ashe. Ah, eh, Rejoice 101.7 Rejoice Media TV. Nyame nhyira wo sɛ wohwɛ yɛ na mmom mepɛ sɛ ɔnyɛ adeɛ bi ma me first one first and first mepɛ sɛ wo subscribe to youtube channel no Wo subscribe to YouTube channel na na wa like na wa share na de ama wo nua na afei eh, comment na wama comment na yɛ den asu. Mo a mowɔ Facebook no so so ɛyɛ Rejoice 101.7 Manhyɛ GTV, Secret GHTV and also uh, Cheap Edit. Wobɛhwɛ yɛ nyinaa yɛato apete o so yɛasi afa no nyinaa baabi a eh, program no ɛyɛ Ghana First show na ɛnɛ question ɛda apono so ɛne sɛ ɛɛ ɛdeɛ nti ɛna mmabunu anaa ɛdeɛ na ɛdeɛ nti na wo susu sɛ mmabunu a ɛwɔ Africa destiny esi hɔ ɛdeɛ nti na ɛho hia why should the youth of Africa must rise up

Ɛtɔ da bi a, yɛn social media no so yɛnya akwanya na yɛba so a, nea yɛyɛ ne sɛ yɛdi yɛn mpanyimfoɔ atɛm. Ɛɛ, adeɛ no woka na sɛ ɛnyɛ yie anaasɛ out of emotion na yɛde redi atɛm. Nanso so, ideally ɛnni kwan sɛ yɛyɛ dɛn? Ɛyɛ saa. Nea ɛwɔ sɛ yɛyɛ nie, ɛwɔ sɛ yɛbɛ yɛn dadi, yɛn papa, na nea wayɛ no nso so no, ɛwom sɛ wontumi nyɛ ne nyinaa, meyɛ pɛ akontabuo, accountability.

Wopɛ sɛ wuhu ade pɔtee a ɔprɔmise wo sɛ ɔbɛyɛ no, watumi ayɛ dɛn ayɛ? Nea ɔprɔmise wo ne nea wayɛ no, ɔwɔ sɛ wuhu nneɛma baabi a ɔyɛ dɛn akɔ akoduru. Ɛno ne nneɛma a yehia as an African ne nneɛma a ebetumi ayɛ dɛn aboa yɛn going forward. Na yɛbɛkɔ ne Obi, Obi One akɔdi nkɔmmɔ kakra. Obi One, yɛne no bɛkɔ akɔdi nkɔmmɔ kakra. Yɛne no bɛkɔ akɔdi nkɔmmɔ na yɛagye no atwenkyerɛ kakra de afa dwumadie no a yɛredi no ho. So wate aseɛ? Ahaa. Enti, ɛnkyɛ koraa yɛde Obi bɛba dwumadie no so. Na nea meka kyerɛ wo no sɛ, Rejoice FM ne Rejoice Media TV de dwumadie wei brɛ wo da biara da biara, na dwumadie no wohwɛ a, na wo nso so woakɔntrubuti wɔ dwumadie bi a wopɛ sɛ yɛmmɔ ho dawuro ma wo, na wo nso wode ayɛ dɛn? Wode aba ne abɔ ho dawuru ama wo sane sɛ ɛno no mmom na ɛbɛboa ama yɛn dwumadie no a yɛredi no atumi ayɛ krabɛhwɛ na ayɛ successful. So wate aseɛ? Ahaa. Enti na neɛ ɛyɛ den wɔ hɔ no no, ɛnkyɛ koraa yɛbɛkɔ line no so na yɛne obi akɔ akɔdi nkɔmmɔ, na yɛbisa no ɔno nso n'adwenkyerɛ a ɔsusu sɛ ɔman wei, wiase wei mu no a yɛn aba Africa ha anaasɛ yɛresɔfa bebree no, neɛ ɛwɔ sɛ yɛnyɛ na yɛatumi akɔ yɛn anim as

Ɛnyɛ papa. Na Ghana deɛ nipa a ɔnim no na ɔntaa ntie Rejoice Media TV. Enti ɛɛ ɔbɛbɔ odin kakra kyerɛ tiefo na afei yɛkɔhyɛ no yɛde atorɔ yɛde ahyehyɛ so na wakyerɛ location baabi a wɔ.
Yo abusuafoɔ mekyia atiefoɔ a wɔn tie ɛyɛ yɛbrɛ yi media TV anaasɛ biribi saa no. Rejoice Media TV. Meya eh, obiara no na mekasa firi wɔ Nigeria na me no obi kan makɔya sansankoroma eh, French countries ni deɛ Africa countries ni deɛ mekyin kakra sisi a mekasa yi deɛ mewɔ Togo. I see.
Obi. Mewɔ Togo.
I see.
Masa.

abom na wɔayɛɛ akyerɛ no kyerɛ pa sɛ wɔn ankasa no Masa ne yɛnim sɛ na wɔde aba wɔakɔsua nimdeɛ no wɔ aburukyire na wɔde ayɛ dɛn? wɔde abɛboa yɛ wate ase because yɛ tax men money na yɛde ayɛ dɛn? yɛde ahwɛ yɛn mpanimfoɔ yi ara na wɔde akɔ sukuu agye ɛɛ ɛfɛ ne sɛe akɔtena aburukyire na menim sɛ aburukyire deɛ wokɔtena hɔ a sɛbi o Ɛɛ, wokosua nimdeɛ papa. So ate aseɛ? Wokosua nimdeɛ a, wode ba a, deɛ ɛrekɔ so wɔ Akwasifoɔ kurom hɔ no, wo nso wode aba abɛyɛ dɛn? Wode abɛgu amammuo no so wɔ ɔman yi mu. Wate? Maame bi a ɛtase wɔn ni ama wɔn akɔ sukuu yi. Masa, wɔn no, wɔkɔ a, wɔkɔ sukuu no wie a, Wɔn yam, wɔn, wɔn, wɔn yere ne wɔn mma na wɔyɛ dɛn? Wɔyɛ dɛn? Wɔbɛpɛ. Wate aseɛ? Okay.
Hello?
Meti o paa, Obi. Eti, masa, yɛ deɛ, yɛyɛ yufu no deɛ, yɛ ho sɛ wɔn daadaa yɛ akyɛ o. Wɔn daadaa yɛ akyɛ, yɛn mpanimfoɔ no, wɔn daadaa yɛ. Wɔn daadaa yɛ akyɛ paa kyerɛ pa sɛ, Ɛɛ, yenim sɛ papa bi a yɛfrɛ no Nana Akufo-Addo, na nka yɛn anidaasoɔ, Youth no, yɛn anidaasoɔ pa ara no ne sɛ ɔde ɔba na nka wabɛboa ɛɛ ɔman no. Masa, ɛɛ Masa, ɛnyɛ easy, ɛnyɛ easy. Yɛn mpanimfoɔ no deɛ wɔadaadaa yɛn kyɛ, wɔde book no de wiaeɛ fa agyapadeɛ. Wate aseɛ? Book no, book no a yɛse Akwasi Broni, yɛkɔ ne nkyɛn kɔbɔ besia. yɛkɔ yɛkɔ kɔsrɛsrɛ sika wɔ lalaso lala hɔ na wɔn deɛ wɔde repɛ mpuntuo no yɛde yɛn ho sɛ saa wɔn deɛ deɛ wɔn de kɔ akɔpɛ wɔn agyapadeɛ adaseɛ nti ama sisɛ no youth no yɛni anidasoɔ biara anidasoɔ a nike ɛwɔ a ne wɔn abɔ kana japan anidasoɔ youth no deɛ yɛn anidasoɔ nyinara ɛne wɔn abɔ kana japan na mpanimfoɔ na aba no deɛ masa. Ɛnyɛ easy, ɛnyɛ easy. Ɛdeɛ nti na ma wohu sɛ ɛdeɛ na ma wohu sɛ youth no ɛdeɛ na ma wohu sɛ youth no yɛn ni daa so na na yɛ Kennedy Japan ɛna ɛdeɛ nti kura mpo na youth ɛɛ ɔwɔ sɛ wotumi sɔre na wokɔgye wo daakye na kwan bɛn so kora na ɔwɔ sɛ wotumi gye saa daakye yi ɛfiri mpanyinfoɔ hɔ ɛyɛ sɛ yɛbɛdidi atɛm anaa yɛbɛbisa question anaa yɛbɛbisa for accountability Emu nea hena wususu sɛ yɛnyɛ na yɛatumi anya saa dream fulfillment yi a yɛrepɛ yi? Ma, ma, ma, me nua, ma menka asɛm kakra nkyerɛ wo sɛ, hwɛ, aha, Ghana no a yɛwɔ seesei ara no, ɔho, na ka yɛnim sɛ mpanimfoɔ no ye. Yɛka, yɛka asɛm kyerɛ wɔn a anka wɔbɛyɛ dɛn? Wɔbɛtie, na anka mmabunu no. Seesei hwɛ, unemployment abu wɔn. man. Wate aseɛ? Ɔho, youth no, mo na nipa no, ɔn sɛ, nipa no, adeɛ kye adeɛ se, ne adeɛ, adeɛ kye adeɛ sa no, pii awu bi, na ebi nso wie school, na ebi nso te fie, ebi awie university, na wɔn nyɛ adwuma nyɛ. Wate aseɛ? Obi bɛtumi ayɛ titiri bɔ wura mu de ne sika, anaasɛ ne maame, ɔbɛkɔ baadee, ne papa bɛkɔ baadee, ɔbɛyi ne ntoma, ne kente bi a Obi bɛfa no sɛ ɔno ankasa wapɛ sika nka ɔno nka ɔbɛpam de ayɛ dɛn, de abɔ life bi because ne ba, ɔpɛ ne ba ne ne yieyie. Wate aseɛ? Ne wɔ ɔmaame no atete no bɔ wuram na ɔde no akɔ university, ɔbɛkɔ university bɛwie no na wɔnya adwuma nyɛ. Wate aseɛ? Wɔnya adwuma nyɛ. Na ɛno ɛba saa na yɛ unemployment na ɛbɛba kuro no mu.
Unemployment.
Sisi ɛno wosi free education. Obiara nkɔ firi ni ɛɛ sukuu ni bi. Wɔbɛkɔ bɛwie no wɔnya adwuma anya mfaso bɛn na ɛwɔ soɔ? Mfasoɔ biara ni so. Ɛ?
Mfaso biara ni hɔ ɛwɔ so. Sisi ahwɛ wode hwɛ mmɛmmoa yi ɛyuu firi a wɔn de ebi mo ebi awie sukuu a wɔn pɛ soldiers anaasɛ polisi kura wura mu. Wɔte aseɛ? Ɛso. Sɛ wɔnim sɛ aban no de policy papa bi de aba sɛ free education, wabɔ mmɔden a ne maame de no akɔ sukuu, deɛ ɔntumi nkɔ bi no koraa watumi akɔ. Wate ase? Wakɔ awie, wɔbɛkɔ bɛwie no, na afei deɛ yɛbɛfa no adwuma mu no koraa anaasɛ yɛbɛfa no police anaasɛ sogya no, gye sɛ yɛse ne maame kɔtua bɛyɛ fifteen million, na ne maame no ɔwɔ obi a nka ɔnkɔ, ɔmfa nkɔ, ne ba no nkɔ nkɔtotɔ adwuma mu. Hmm. Wate aseɛ? Eti mpanimfoɔ no deɛ hɛ, yɛ na sɛ ɛto sometimes na mehu sɛ Tino Jonas ɛne Ɔhene David anaa sɛ ɛɛ pɛ ɛfɛ ne sɛ ɛɛ Kevin Taylor ɛne nkurɔfoɔ bi anaa wɔn tena platform so na wɔn didi wɔn atɛm a na me ha me ba me mehu sɛ ɛni ɛni ɛɛ ɛfɛ ne sɛ deɛ wɔn yɛ no ɛyɛ right. yɛ right because wɔn nso akɔtena aburokyire hɔ no wɔn ahu system no wɔde aseɛ wɔn nso mpanyinfo yi ara na efiri ha wɔn kɔ sukuu wɔ aburokyire hɔ o mpanyinfo na wɔn deɛ wɔn akɔtena aburokyire akɔ sukuu abɔ degree abɔ doctor abɔ ɛɛ eh, professor ɛne n'asefoɔ no nyinaa no wɔn kɔtena aburokyire hɔ wɔde aseɛ wɔn akɔsua mmara na ɛwɔ hɔ no mmara na wɔn wɔn nya de bɛduru eh, Ghana pɛpɛpɛ Ɔho, wɔn de bɛduru Africa pɛ, wɔn sɛ oo nkwansɛsɛm na wɔn wɔde ato nkyɛn. Eti Ghana na yɛwɔ mu sɛsi a no, yɛhia obi a ɔpɛ discipline, te sɛ ne yɛfɛ sɛ ne yɛnim sɛ Akufo Addo, na Akufo Addo na Rawlings abrɛ so no wɔyɛ oo yɛ kumi prɛko, ɛne ade ade, ɛne ade wei, ne yɛnim sɛ bia Akufo Addo deɛ ɔba a, hai kai, ɛbrɛ nya kɔ, Akufo Akufo Addo deɛ wɔyɛ wɔyɛ bomb kyɛ obiara, wɔne ne ba wɔ mia, wɔyɛ bomb, NDC to so no, wo deɛ hwɛ oo.

Wate aseɛ? Wantumi ansa. Na wo saa question yi a w'ankasa wo set ma obi na w'ahwɛ seesei a nsɛm a ɔno ankasa kae nyinaa abu abɔ ɔno ɛɛ Bawumia no. Abu na abɔ no. Wo wo wo sɔ deɛ a wo se wo na wo yɛ ɛ ɛkɔnɔme Messiah a obiara nni mu. Masa hwɛ. Me me se deɛ manti ama me se me me me me yɛ NPP papapapapapapapapapa. Me me start dii NDC ɛ NPP akyɛ ɛ ɛ akyi no ɛnyɛ nnɛ oo. me me di npp akyi because mi nim deɛ mi nana no mo mi ntu aba ma ndc da efi si yɛ wo me masa second april ni ma nya fifty years o second april ni ma nya fifty years mi ntu aba ma ndc da mi before awurɔ si ti so nìyà na mi ntu aba edu bu ahin abirɛ so wɔkɔɔ yi na anya yɛ ni nyinaa no masa yɛ nyinaa ɛkɔtu bi wata seɛ. Aduboa so aduboa he firi hɔ a ɔmampanin kofoɔ bɛtenaa so no, meto aba ne me kurom sei na nka NDC ne na esi so me kurom ase fosu na NDC ne na wɔyɛ MP na no wɔ hɔ ne yɛfrɛ no Filemon Ɔpare obi a onim ofiri ase fosu bia wɔnim wata sɛ wɔnam bɛka na Japan ɔbae ne yɛ mu no yufu no bi wɔ hɔ a yɛka sɛ papa no adepa bɛbi wɔ ne mu kɔso ne ase hɔ no ne yɛ sukuu nyɛ saa Ah, na yɛ na ɛnyɛ nna no kɛdɛ Japan dawɔrɔma na yɛnya ɛɛ yɛfɛ no sɛ yɛnya engineers ne ɛɛ yɛfɛ no sɛ immigration foɔ ne ɛɛ soldiers ne ade ade efiri kurom hɔ na kɛdɛ Japan hann obiara nni hɔ wate aseɛ obiara nni hɔ a na nka ɔyɛ yɛ wɔ dɔk dɔk dɔk ɛɛ dɔktafoɔ bi ne n'asefoɔ ne ne mpanimfoɔ mpanimfoɔ ne nom nyinaa efiri ase hoo ɛso na kɛdɛ Japan dawɔrɔma. Sɛsɛ yɛbɛtumi aka sɛ yɛwɔ engineers, yɛwɔ wei, yɛwɔ wei, yɛwɔ wei, ɛkwan mu a, wode ma menkyerɛ wo, hwɛ, wopɛ sɛ wopɛ baabi a wobɛtumi anya migrationfoɔ pa ara a, wodeɛ kɔ Tema, baabi a migrationfoɔ biara wɔ biara, na bisa wɔn a wɔwɔ kurom hɔ no, wɔn, wɔn firi he? Wɔn bɛtumi akyerɛ wo sɛ, mefiri Assin Fosu, mefiri Assin Nyankomase, mefiri Assin Dwaso, mefiri Assin kuro wei so, wate aseɛ, because Tema a wɔyɛ kwan no a, Kanaja Paul, Wɔde n'asase maa Yahoudfoɔ no, wɔyɛɛ kwan no wiei no, anka ɔyɛ obi a ɔyɛ wɔ wɔ n'anibradeɛ a, anka ɔbɛka sɛ ne hɔ no, anka ɔde bɛyɛ center bi anaasɛ ɔde bɛyɛ baabi a ɔbɛgye sika. Wate aseɛ? Papa no, ɛku, hwɛ, baabi a wɔyɛ ayi no nyinaa na wɔde ayɛ immigration ayi no hɔ no nyinaa yɛ Kennedy Agyapong dea. Ɛ, ɛ, enti, Wate aseɛ? yɛ, Lɔle, yɛ, yɛrebisa sɛ, sesei no, ɛ, yɛahu sɛ nkorɔfoɔ bi a yɛfrɛ wɔn, ɛ, delegate, wɔn no ani di, di sika akyi. Saa nkurɔfoɔ yi a yɛreka yi, mɛka sɛ yield a ɛwɔ mu yɛ kakraa bi. Yɛn yield no a ɛwɔ ɔman no mu no, afei na political parties no, two political parties na wɔde wɔn manifesto ɛyɛ dɛn? Ɛbɛba. Ɛdeɛn na yɛnyɛ? Yɛndidi wɔn atɛm na wɔn atie? Anaa yɛn nso yɛmfa yɛn adwene nkyerɛ wɔn na wɔnyɛ deɛ yɛpɛ?
Masa, hwɛ na menka asɛm bi nkyerɛ wo. Me, me, me campaign a meba abɛyɛ paa no, yɛnto aba mfa ntia NPP. youth no yɛn to aba tia wɔn na wɔn nkɔ opposition because yɛn ti ama mi kasa. yɛn to aba deɛ tia wɔn ɛwɔ policy basis anaasɛ wode abufuo ɛkɔ akɔ di nwansa akyi abere wo kuro ɛna wopɛ sɛ yɛn nyɛ because ɔsɛ mmabunu no yɛyɛ mistakes a yɛn nso yɛn ho bɛkye nti deɛ na yɛn nyɛ.
masa maame nkasa mi nkyerɛw. NPP foɔ mpaninfoɔ no ankasa no eh, youth no a yɛwɔ Ghana ha no, youth no yɛni daa soɔ ne Ɔnabo Kɛnɛ Japan because ɔno ne nipa a ɔka nokorɛ nipa a ɔka nokorɛ wɔse tuntum a wɔse tuntum ɛna delegate no mmeranteɛ no ɛwɔ mu no ne nkɔkorafoɔ mu no ɛwɔ mu na mmerewafoɔ mu no ɛwɔ mu no wɔn sɛ daabi wɔn wɔ gye agye adwa na MPC no sɛ wote deɛ MPC no bi kan sɛ Ɔnabo Kɛnɛ Japan yɛbɛto ama abama Ɔnabo Kɛnɛ Japan a ɔno ɔmo de ɔno bɛka ne japan ɔbɛwi ne deɛ ɛne yɛn kɔ opposition saa ah. opposition na ɔmo kan no ɛne nti na yɛn so youth no yɛ yɛ yɛ si yɛ yɛ dɔɔ na bɔ ka ne japan no mhm. that heart ka ne japan no me bibi enu akufo ado ɔyɛ a ebetumi asɔ m'ani bibi enu aba omi aba ɔbɛsu ebi gyina yɛ asɔ m'ani ɛ me sɛ ɛyɛ bɛ ɛbɛ kɔ ɛbɛ edwom ne yɛ bɛ tɔ bi adeɛ ne yɛ ntɔ bi adeɛ deɛ ɛne nsuo ɛntɔmo no ne yɛ nyina edwa no egu.
ɛne nsuo ntɔ mu no nyinaa. wata aseɛ
nsuo ntɔ mu no nyinaa because hwɛ bawomia ka kyerɛ yɛ sɛ wɔyɛ mate me me tie a me tie yi me use heavy truck mhm. saa asɛm na ɔkae no obi a wɔnim nyansa no obi a n'adwene sua no ɔbɛka ɔbɛdi bawomia asɛm n'akyi okay wɔka sɛ wɔse mate mhm. wɔno no ɔyɛ mate nti wo ne wo mate no wɔn anim kaa ne ti saa na mpɛ sɛ mebisa ɛhɛ ɛne mate Mate no a me use no, me ankasa a me te ha yi, me mate, me te tireda kɛseɛ wei mu, tententen wei a me te mu yi, na me rekɔ a, car no, me nam, me nam street so a me rekɔ no, me mate no no, nneɛma, nneɛma no a mahyehyɛ no, me hwɛ sɛ bi a, wote? Mate no no, yɛ duru baabi na sɛ ɛhɔ no, ɛbɛ ka yi a, yɛ wɔ dua bi wɔ hɔ, wɔ bɛ tumi de apagya light no, ahoma no, na akɔ soro, na me ma yɛ dɛn? Me me nam so, me rekɔ nkakrakra.

wode kaa kɛseɛ no mate ni no sɛ wo ne mate ni no driver ni nyinaa mo adwene nyɛ baako a masa mhm. anytime bia wobɛnya problem Hey. Wata seɛ. Kaa tenten na obi ba kyerɛ mu yie because aha ne deɛ ehia yɛ paa mate ne driver no mahama kan bi ɛɛ eh, baomie nso aka bi nti yɛpɛ sɛ aha ne deɛ wokyerɛ mu yie maa yɛ paa wopɛ sɛ ɔkyɛ sɛ trader no a wɔde kɔ no sɛ mate ɛne ne ne driver. Even though sɛ wo na wotwi car no, sɛ mate no yɛ n'adwene sɛ ne bo afu na ɔnnyɛ adeɛ yie a, ɛbɛtumi de problem abrɛ wo. Ɛna wo driver no sɛ woyɛ w'adwene sɛ wontie mate no a, ɛtumi de problem brɛ wo.
Ɛbɛtumi de abrɛ wo. Ɛno na merekyerɛ mu akyerɛ wo sɛ wonam runabout so anaasɛ woreyɛ overtaking. Overtaking no, wonnim sɛ mirror no wɔ hɔ o, but wo mate ni no, ne nsa Obekuta obekuta flag yee dwuma mu no yɛ wɔ flag bi wɔ hɔ. Okay. Flag red flag a obe obe wɔn so me ma show travigator no sɛ me me okay me me me ba me me show travigator na me kaa ho a obeyi show na show travigator no ba me tini no bɛ sɛ yi saa flag no anaa desta sɔtaseɛ wɔde show sɛ. Car no wo ba ha wata sɛ wata sɛ sɛ mi nam randa ba to so a mi mɛntini no okuta dasa ɛna ɔde him ne nsa wata sɛ sɛ wo car no a wodi akyire no wobɛyɛ dɛ yi wo nyɛ mistake na wo ma mhm. wata sɛ na sɛ bawomia bɛka kyerɛ sɛ ɔno ɔyɛ mate na sɛ driver no na ɛde kɔ wata sɛ na sɛ mhm. driver no driver no mate no ka kyerɛ asɛm kyerɛ sɛ oh masa ha nyɛ na woreba a, ɛnyɛ wu na mo nyinaa mokɔwu. W'ani yɛ nɔkorɛ. Ɛna driver ni, ma me nkasɛm bi nkyerɛ wo, adeɛ kakra a mepɛ sɛ mekyerɛ wo ne sɛ, mate ni ne driver, accident bɛsi, driver ni a ɔde ne ne side bɛbɔ hɔ no, anaa ɔde ɔno ne driver side bɛbɔ no, na ɔnyɛ kɔlɛ driver. Driver ni a ɔno no de ɔno no driver side bɛkɔ akɔ pem no, anaa bɛbɔ fam no. Ɔnyɛ kɔlɛ driver.
Wate aseɛ? Because me, me, me, me protect me, me ankasa, me ankasa me ho. Enti sɛ me me accident no si na sɛ me mehwɛ na ɛnyɛ yie a mede maid side bɛkɔ. Enti sɛ ɔno no Bawumia no rebɛka kyerɛ no ɔne John Mahama ne mmienu nyinaa bɛka kyerɛ sɛ wɔn nso wɔn yɛ mate. Enti wɔn no afei na wɔn bɛte asi mu. Wɔn kɔ gye king no na wɔn ayɛ ya. Na mate no wonim kaa kan ɔbɛyɛ dɛ na waka kaa. Ah, nti nti wei a waka kora sɛ ɛba sɛ accident ba Nana Akufo-Addo bɛtumi abɔ Bawumia rough taxes na ɔde ayi fi. Ah, wɔbɛbɔ no tuo, wɔbɛbɔ no tuo, wɔde ne side ba akɔgye.
Oh, okay. What is the side about kwaje?
What I say? What the fan say? What the car can see heavy truck? What the fan a truck truck? What the truck truck? What the o mate ye juma? A juma na mo ye no. What I say? The mate ni nebe kana na wo driver wo di so. Ah, kumase kumase so ko kumase a mate for no mo tumi se driver for no. Saa, mese wo deɛ asɛm a maka kyerɛ wo deɛ lɔ kɔ station station na bisa mate foɔ no driver no yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ wɔ mate bi wɔ hɔ a wankasa wokɔ fa wokɔ wokɔ fa mate watwa six ama no six ame me mma gyi nie nti mate no no ɔno nso fɔɔ so sɛ ɔno nso no ɔno nso bɛ charge wo sɛ ebi a me ne wo kɔ kwaa so me ne wo yɛ adwuma day bia na esei na ɔde bɛma me one point five na ebi a ɔde bɛma me ana one million na ɔde bɛma me

Wate aseɛ? Wate aseɛ? Me me car yi a me kuta yi, me from Nigeria, na me bɛsen aba, reba Togo ha a, me kuta, me kuta ten million, ten million no ɛna me de retwa toll na me de akɔ, in and out. Wo de ten million retwa toll?
Toll in and out no, na ma san de akɔ back to Nigeria. Serious? wata sɛ ne yɛ wɔn mpanimfoɔ a wɔn deɛ wɔn sɛ wɔn adwuma abɔ be na wɔn sɛ wɔn num nyansa wata sɛ na mo akɔfa iyi lady kakraka wei na mo de abɛto hɔ na ɛti nk ahiafoɔ mo de hwɛ ma bɛɛtifoɔ yi a wɔn wɔn wɔn nyɛ adwuma yi a sukuu sukuufoɔ yi a wɔn nyɛ adwuma nyɛ yi a wɔn deɛ wɔn deɛ wɔn nim sɛ wɔn deɛ ma bɛɛti na wɔn nso bɛdidi ho kɛse sɛ wɔn de taasa akɔto so. Hmm.
Ɛna woka ho asɛm na yɛasɛm a yɛbisa no sɛ sesei no Ɛdeɛn na mmabunu yɛ nyɛ? Mmabunu no question ne yɛbisa. Yɛyɛ susu sɛ yɛbisa questions na yɛ hold our leaders accountable no ɛbɛboa because e-levy a wɔka yi me me de sika to my bank account ma me yi free mobile money akɔto me bank account mu yɛate me sɛ me se mepɛ sika bi de afiri me bank account mu akɔ akɔtɔ adeɛ a, meyi sika no yɛasen ate me. Me transfer to me mobile money so no yɛate me. Mekɔyi afiri mobile money vendor hɔ a yɛasan nso ate me. Ɛkyerɛ sɛ pregnant pregnant tax na yɛtua. Enti ama amanfoɔ koraa ani ngye sɛ wɔbɛyɛ dɛn? Wɔbɛde sika bɛto bank. Ɛno ka ho na banks no gu no. Ɛdeɛn na youth no yɛanya afei a wɔbɛtwerɛtwerɛ wɔn manifesto yi? Yɛn adeɛ a yɛpɛ no, yɛn use social media na yɛnka nkyerɛ wɔn na wɔnyɛ anaa yɛngyaa wɔn na wɔnyɛ deɛ wɔpɛ na wɔnhodi

Bawumia ne yere no a Fulani ni no nyɛ Ghanafoɔ na ɛtua no ka? Eh, mesrɛ wo aboterɛ. Ah, masa, me meka kyerɛ youth no sɛ, hwɛ, masa, yɛ sɛdeɛ yɛtuu Mahama no, mhm. wotie? Mhm. Ne yɛni daa soɔ, yɛni daa soɔ paa ne NPP sɛ NPP ne yɛnim sɛ sɛdeɛ Bawumia ɔkɔ HS biara no a ne NPP foɔ bɔ se no, mhm. the same IMF no a yɛkɔɔɛ no, the same IMF na na NPP aban nso asan akɔ eti yɛn ho sɛ youth no yɛn ho sɛ ɛnaadaa bi na wɔn daadaa yɛ. Okay.
Wɔte aseɛ ɛnokora no wɔ hɔ wɔn daadaa yɛ wɔte aseɛ wɔn daadaa yɛ eti sisi ano hɛ woyɛ NDC ni o woyɛ NPP ni o woyɛ youth a dwene Ghana ho first wɔte aseɛ mɛnwini party na awodɔn no wɔte deɛ mɛka kyerɛ no. Ɛte sɛ paati no nso, wɔyɛ adeɛ bi na sɛ ɛde ɔhaw bɛbrɛ ɔman no a, wate aseɛ, ɛmfa ho sɛ wo paati no no, to aba no fa tia no na wɔnkɔ, ɔnkɔtena opposition na wɔhu nyansa. Wate aseɛ? Na yɛyi wɔn sɛ, oh, wei deɛ yɛyɛ yɛ paati, nti saa deɛ a, yɛnyaa wɔn, na wei deɛ ɔba, ba wo hia no, ɔba, wo hia no, ɛsesa biribiara. Nti youth no, deɛ mɛka ne sɛ, hwɛ, yɛ, Dan Hart, ɔka no Japan no, sɛdeɛ kwan a wɔfaa so sɛ wɔn nso wɔpɛ sɛ, Wɔn deɛ wɔn deɛ wɔn adwene ara ne sɛ ɛɛ kana Japan bɛwi ne deɛ yɛ wotie ɛne nansa KSL wɔ ɔ interview wɔ deɛ yɛ wɔnabo kana Japan sɛ wotie nsɛm a visions a wɔ papa ne tirim adwene wɔ papa ne tirim.
Ɛnti deɛn na ɛsɛ sɛ mmabunu no yɛ nyɛ?
Wote me nka? Yes, ɛdeɛn na mmabunu no sɛ sɛ yɛ nyɛ? What should we do to secure this Ɛna mɛte.
future? Deɛ yɛ mmabunu no deɛ deɛ mmabunu no deɛ ɛyɛ ne sɛ yɛntwɛn yɛnto aba no mfa ntia wɔn mo. Yɛnto ntia wɔn mo. NPP foɔ no delegate no a wɔkɔto aba no ɛyɛ kakraa bi o. Busa wɔn sɛ delegate na wɔkɔto a wɔkɔto aba ma Bawumia no, ha na ɔso wɔkɔto no fie. Yes, ɛno ɛno ɛno deɛ yɛate aseɛ. Ba yɛn yɛn question ne sɛ, ɛɛ to deɛ wɔn bɛtumi ato atia NPP. Ba yɛ question ne sɛ, till sɛ Kennedy bɛba no, Ɛdeɛn na yɛnyɛ na yɛma ma mpanyinfoɔ no hu sɛ yɛn future no is at risk na yɛn hold wɔn accountable na wɔn ntumi nyɛ deɛ yɛn yɛpɛ na mmom nyɛ deɛ wɔn pɛ? That is the question I'm asking both NPP and NDC nea ɔbɛ win ni bia.
Bro, maame nkyerɛ wɔ adeɛ. Sisi a no, ɔman no deɛ ɛkɔ sisi a yi, NDC foɔ ahu sɛ NPP foɔ ayɛ mistake. What I say? Enti sɛ MP, NDC foɔ no nso tena hɔ na sɛ wɔn nso Nyankopɔn boa na wɔn to aba ma wɔn na sɛ wɔn nso ba. Ɛsɛ John Mahama wakɔ tena ase. Wahu ne mistake nyinaa. Wate deɛ meka kyerɛ wo no. Wahu ne mistake sɛ mmabun no rebrɛ. Wate aseɛ. Enti sɛ wɔn nso ba na sɛ wɔn nso nso bɛyɛ sɛ mmabun no yɛyɛ ya because sesia wodi wɔn atɛm koraa ɛnkɔsi ada.

ne Kenneth Gyapong nti yɛto aba no di tia Bawumia a wate aseɛ next four years Mahama wawie n'adwuma o Kenneth Gyapong bɛba because watumi akɔ ne antumi anyɛ ayi deɛ a ɔmo no a ɔmo a ɔmo yɛ ɛyɛ fɛn nsɛn ɔmo na ɔmo sɛ ɔmo yɛ party ayi no nyinaa no masa yɛka sɛ hɛ yɛsi hɛ yɛka sɛ yɛdi mmabun ɛyɛ mpanimfoɔ mpanimfoɔ n'akyi a abe bi ɛbɛtena mu hwɛ Samia Samia ɔnyɛ mmabun Samia ɔnyɛ mmabun yes.
Hello?
Ɔmo nyinaa ɔnyɛ mmabu. Busa no sɛ boys abrɛ ɔno wonyaa saa position no. Boys no a ne yɛse abrɛ no sɛsia wote sɛ wɔka biom? Daabi. Owusu bɛ owusu bɛ mpaabɔ papo. Ɔse otumi kasa na ɔde ne tiri ɔde ne tiri koraa na ɔhu deɛ ɔnyɛ. Wose wɔno nso nyaa position wose ɔkasa biom ɔkasa na mmabu biom. Okay. Wata sɛ mmabu no sɛ nyame boa wo na sɛ party bi ti kasa bi a. wɔatumi aboa wo yi a, masa wɔn nso so ahantan adwaa wada hwɛ hwɛ hwɛ hwɛ deɛ ayi ɛɛ ɛkyɛ ma wontumi ɔnyɛ mɛbum ɔyɛ akɔkora yei. Ɛ ɛ ɛnti wosusu sɛ yɛn suban bi na ɛma yɛ yɛ yɛbrɛ saa wɔho.
Mese mese Ghana ɔn yɛn suban no yɛn mpanimfoɔ no mese sesia no meme deɛ kaka menkoa nka mese hɛ mom yɛnfa bible no nfa nto nkyɛn. Mhm. Momfa Bible no a yɛkɔsoɛ no a wɔde ayɛ 419 ne Koran no a na wɔde wɔde akɔgu parliament no a wɔde rebu nkurɔfoɔ no, ɛka Mhm. yɛmfa nto nkyɛn na ɛka yɛmfa antoa. Wate aseɛ? I see. Ɛnti sɛ saa saa ntoa no sɛ yɛde ɛno mmom de resoɛ a, woyɛ baabun o, woyɛ akɔkora o, woyɛ aberewa o, woyɛ aketeesia o, na sɛ woba na sɛ woreba abɛgu ɔman no a, deɛ wokae no, so woantumi anni so antoa no, wɔnku wo. Nkobea bɛyɛ sɛdi. Wate aseɛ? Mmabunu ni ɛbrɛ o. Wo de hwɛ, bra, nansa yi koraa mpo na mɛgya Niger kɔ, nka mɛkyerɛ wo nkurɔfoɔ bi a wɔfa Niger. Nka mɛkyerɛ wo ɔhaw a wɔfa mu ansa na wɔadu, wɔadu Agadez hɔ no koraa no. Masa, ɛnyɛ easy o. Ɛnyɛ easy. Mmabunu no brɛ. Mmabun ne mpanimfoɔ no deɛ masa wɔn didi bi hɛ kwakufoɔ adoɔte wɔ wɔde di ami o wɔn nwini Ghana ho biara o hɛ yɛka sɛ wɔn nyɛ fɛn sɛ wɔn nyɛ resafo yɛ kan kan kan wɔayɛ resafo ne nansi nyɛ na wɔhwɛ yɛ ano akɔkɔfa nsamanfoɔ bi asan de wɔn abɛgu yei. ɛne nɔkorɛ paa. Masa nipa wɔn nsɛm ka o. Me de me me se me se NPP o NDC o saa nkɔfoɔ no ɛyɛ se yɛ nya obi a woi wɔn deɛ discipline ebe firi ɔman no because ɔman no eh deɛ institution bi aba a ɔba bɛ wia MP ba bɛ wia eh DC ba bɛ wia eh MC ba bɛ wia regional minister ba bɛ wia party chairman bɛ wia wɔn kyɛ sɛ wɔn nyina la. Enti, enti saa nkurɔfoɔ wei, saa nkurɔfoɔ wei, mmabunu, yɛn hold wɔn sɛ, eh, even though sɛ parliament ne propose bibi, but yɛn nyinaa yɛ kan bom sɛ, yɛn mpanyinfoɔ mo na mo som, mo som yɛn, yɛ so yɛ hyɛ mo ase, na mu afi wei deɛ, sɛ mo de bible ne koran kɔ sua ne deɛ, yɛn nyi mfiri hɔ, yɛn fa abosom nkɔ sua, saa na osusu no. Na bla, bla, saa ne nka ɛsɛ yɛyɛ no. Obi susu ngye, ɛngye ndi.

Ɛnyɛ ship na ɛfo ɛ ɛde ɛ ɛfɛn sɛ bible de ba ɛyɛ Africa. Mimi mimi mi yakwala mi yakwala mi mi yakwala no mi nyini baabi a o ɛkɔ ɔbaa obu ne nsa a obu ne nsa a wɔntena fie wɔnoa aduane wɔ fie wɔta se ɔbaa bu ne nsa a yɛ no mimi mi sei no mimi mi mi nyɛ sɛ bia mɛhu deɛ mehu yi o mehu bi wɔta seɛ ɔbaa bu ne nsa kora wɔntena fie. because ɔno ankasa no wɔnim sɛ bosom wɔ fie hɔ nneɛma bi wɔ hɔ ɛnyɛ so yɛde bible no ɛna kwan sɛ wode abibia meka me se me se asɔre a memanyi kyɛn no memenkɔ wota bɛn ne n'asefoɔ no nyinaa no wɔn nyinaa no manyi kyɛn wɔn menkɔ wɔta seɛ ɛti yɛ nananom yɛ nanam yɛ tradition no nneɛma no a na ɛwɔ hɔ dada no akɔsi bere ne nam daadaayɛ ɛna wɔn de bible no ɛna wɔn de ayɛ frakadam na wɔde reku yɛn. Wɔde reku Africa. Wɔta sɛ, ɛo nyame nti, nyame nti, nyame bɛyɛ bɛyɛ ama wo, nyame nti, obi di bɔne koraa na wɔse nyame nti, fakyɛ no. Ei, na me wodi me bɔne a medi wo bɔne no bi. Wɔta sɛ, eti na meka sɛ mese sɛ NPP aban no, mese mo mo mo nkɔ opposition na wɔn ho wɔn gyimie. Ah.
Ti ɔman yi mu nɛtɛ ma wontumi wɔn di ɛyi forestry ɛni adɛɛde nyinaa na wɔn de ama no so wɔn tu galamsey ni nyinaa wonte kuro yi mu wonte kuro yi mu tɛ ma wontumi tɛ mi yɛ wɔ opposition wontu sɛ da bɛ nɛtɛ ma wontumi akɔ ɛnu akɔ radio station akɔ yi gold ade akyerɛ da.

Na ɔse Brahim Mahama ne nua yɛagye no wagye no consultancy de ama Brahim Mahama nti ɛbɛyɛ campaign de atia no me me se meka ho bi ɛna ɛyɛ campaign yɛde tu Mahama wo nso deɛ wobaeɛ a wo kora deɛ wokyɛ hoo mpanifoɔ no wɔn nyinaa yɛse wɔn ntu galamsey ɛyɛ Katie Gyamfo a ɔse ha wɔn ntu galamsey no bi yei wɔn nyinaa wɔn ntu bi.

Menim sɛ woatutu kwan bebree. Ɛba Jenny ne Kwame ne n'asefoɔ no a, saa Jenny no ara a wɔkɔfa no Niger a ntɔkwa siiɛ a amanfoɔ deɛ kɔ sɛ sɛ awoa awoa ne tua sɛ yɛkunkum Ghanafoɔ bi yi. Mepakyɛ saa Jenny no yɛntumi nyɛ bi wɔ Ghana ha anaa? Hwɛ, ma menkyerɛ wo, Jenny, Jenny, wɔbɛtumi adua bi wɔ Ghana. Ɔho. Migye asaase no a ɛda hɔ no. Mepɛ sɛ mekyerɛ obi a wafa Libya kwaa no so pɛn. Me, obi a wafa Libya kwaa no so from Nyame ɛreba, yɛfɛ no sɛ Kɔne. Ekuro no yɛfɛ no Kɔne o. Wokɔ, wokɔ, wokɔ, yɛfɛ no sɛ Tawa. Tawa, hɔ na wofa kɔ Libya no. Ɛna wofa, wofa yɛfɛ no sɛ Tawa kwaa no ara nso so a, wotu fa hɔ kɔ Zender. Wɔn sɛ, wɔn first capital town. Ghanafoɔ no, Ghanafoɔ no na atu afiri Ghana o, ɛna wɔn te Niger, baabi a mebobɔ wɔn, kuro no a mebobɔ wɔn so no nyinaa, wɔn dua eh, gyeene.
Ghanafoɔ Na wɔn dua na gyeene atu no akɔ deɛ hɔ a, na wɔn kɔ dua.
meka mekyerɛ wo. I Wate see. aseɛ? Ghanafoɔ na ɛwɔ saa kuro no so no, na abɛkɔ Niger aban no, Niger aban no, baabi a meka, baabi kɔne hɔ no a meka no, wɔn asase no kakraa da hɔ. Na wonim deɛ aban no ayɛ ne sɛ, wɔatwa gɔta Wate ase? Baabi a nsuo no, wɔatwa gɔta, gɔta na wɔde ato nsuo no mu, wɔde ato hɔ. Ɛna wɔn sɛ gɔta no, wɔayɛ no sɛ four square, four square, four square, four square. Wate ase? Enti saa gata no, nsuo no nam. Enti sɛ nsuo no tɔ a, ɛnam gɔta no mu saa ara na ɛkɔ na ɛba. Wate ase? Nsuo no tɔ a, ɛkɔ. Ɛna baabiara na wɔyɛ gyene no biara, wɔatu, wɔatu pipe wɔ hɔ. Anaasɛ wɔatu manhole wɔ hɔ. Wate ase? Enti sɛ gata no mu nsuo no, Nsuo no a ɛretɔ no sɛ kɔ akɔyɛ sɛ bi a nka nsuo yi ɛda ɛɛ fɛn sɛ ɔdɔ yi wɔda sɛ efi abɔsɔɔ kan hɔ kɔ ne nyinaa no wɔn ayɛ no te saa pɛpɛɛpɛ wɔda sɛ eti nsuo no a ɛkɔ wɔn.
Na kyerɛ sɛ irrigation nyinaa wɔ hɔ.
Wɔda sɛ nsuo no nenam eti nsuo no a na wɔde yɛ gyɛne no.
Oh okay. Hello?
Me ti o paa. Nsuo na wɔn de yɛ gyeene no. Wata sɛ? Nsuo no ɛno na wɔn de yɛ gyeene no. Ghana fo a wɔn yɛ farmers a wɔn atontɔn gyeene bi wɔ ha no agyae sɛ wɔn bɛtɔn gyeene no akɔ akɔ yɛ gyeene afuo no bi wɔ Niger asaase so a wɔn akyekyere te sɛ kuro a wɔn te so wɔ Ghana ɛɛ eh, Niger hɔ.
Na ma masa ma menkyerɛ wade o. Sɛsi a yɛsi di no ten thousand na yɛsɛe. Ten thousand sifa na yɛ sɛe. Bisa o. Ghana yɛ sika yi a abɔ dam yɛ nenam hɔ yi. Na se yɛ wɔkɔgye IMF yi a wɔkɔgye yi a wɔde ba yɛ IMF tua mo sika yi na sisi a mɛtumi aka sɛ wɔn sika no Ghana sika no atumi abiti Nigeria sika kakraa bi. Wata se. Kama na wɔn nkɔgye IMF no ne yɛ sika na abɔ dam. Na Nigeria deɛ so se yɛ. Wata se.

I see. Wate aseɛ?
Ten thousand o, one point nine fifty. Wate aseɛ? Eti sɛ obi te Ghana na ɔbɛdɔ yɛn na ni deɛ na ni yɛ yɛbɛtu edi sika na yɛ ketewa bi na ɔbɛkɔ Niger, ɔkɔtɔ ɔdɔ ɔdɔ bag baako no, wonim deɛ a wɔde gye? Ɛne sack ne nyinaa, bɔtɔ ne nyinaa no, wɔn deɛ na ebu ebu a, deɛ na na ebu koraa no, bɔtɔ baako wɔn tɔn no eight thousand, ɛne bɔtɔ ne nyinaa no na ɛyɛ ten thousand. Oh, okay. What I say? Ɛti sɛ ɔno no nipa na ɔno akɔtɔ gyeene no, sɛ me me makɔtɔ makɔtɔ me gyeene a, me ankasa na metu na masan abɛtɔn. Saa na wɔyɛ no. What I say? Me ara makɔtɔ me gyeene no na me ankasa mafa kaa matu. Ɛna gyeene no nso wɔnnɔ no baako pɛ o, wɔdɔ wɔn two wei no na ebi nso saa ɛwɔ hɔ na ebi nso nti wɔn two wei no wɔn amante pɛpɛɛpɛ wɔbɛsɛ tu foforɔ. Na kyerɛ sɛ afe mu no nyinaa wɔtumi dɔ gyeene no. Wɔtumi dɔ gyeene. Ɛti sɛ wɔtwa wɔto gyeene no a na wɔde ahyɛ apata. Wɔde hyɛ apata a na afei deɛ gyeene no ho kɔ atwee no na wɔahyɛ aseɛ na wɔn abɛyi ebi a bia bɛyɛ five hundred anaa four hundred nipa baako pɛ o na wɔafa trader na wɔde gyeene no na wɔde agu kaa no mu. Ɔno ɔba a na wɔabɛka kyerɛ no sɛ kaa na ɔfaeɛ no na wɔakɔ aka kyerɛ no sɛ o deɛ fa no sɛ ɔno ara na ɛyɛ ne deɛ ɔtɔn no ten thousand. ɛtu so ɔde ba na ɔka kyerɛ wo sɛ gyeene no ɛyɛ ɛfɛ no sɛ ɛɛ three million four million five million sɛ ɔbɛtɔ. Nɔkorɛ.
Mewa.
Nɔkorɛ paa.
Ahaa eti sisi a Ghana sika no abɔ dam abɔ dam ba omia no ɔso ɔso ɔbɛkyi sidi no wɔntumi nkyi no o sɛ wɔn fi so wɔyɛ sika no yie a ha na ɔbɛfiri Niger Ghana abɛsi akɔ Niger sɛ ɔkɔdɔ gyeene sɛ sika no wɔ soro a because wɔnim sɛ ɔkɔfa gyeene no firi Ghana ɛyɛ Niger de ba a sika no ɛwɔ fam.

Ana asɛm bɛ na anka ɔbɛka kyerɛ no sɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔwe ne paw a ɛdeɛ bɛ na anka ɔbɛka kyerɛ sɛ nka ɔnyɛ eh, bro me asɛm a anka mɛka sɛ meka ho bi a mereteɛ sese yi sɛ ba wɔ mia me mekɔhyia biribi a mese mehyia no a mehyia no baabi a ada kora wawu kora mebusia no mehyia no kora mebusa no sɛ sɛ mese sɛ wɔ se sɛ wɔtumi de dɔ ɛyɛfɛ ne sɛ dɔla no wo de ɔ mempɛ ne kɛseɛ biaa so ɔtumi de ba sɛ cedis a me bɛ yɛ kampɛ ama Bawumia. Sɛ Bawumia tumi de dɔla ba sɛ cedis a wo bɛ yɛ kampɛ ama Bawumia. Sɛ cedis a me ka bi biaa ɛka mɛ yɛ kampɛ ade ama no me ka kwɛsyen baako pɛ na mɛ tumi yɛ nti panifoɔ na ɔmo sɛ ɔmo de wɔ yi ne kampɛ tim ne na se fɔ ne nyinaa no mo mu sɛ sɛ ɔmampɛ di kofoɔ na wɔ yi no chairman wɔ sɛ de ade no ɔmampɛ di kofoɔ no na ɔsi so no na dɔla na yɛ sɛ yi. Bawo mmea no mummisa no, mo na moyɛ mediafo no, sogya mediafo no, mummisa no sɛ Tɛmɔ na Ɔmanpanin Kufuor no a wɔyi no sɛ Chairman a wɔde no aka ho no, mummisa no sɛ na Ɔmanpanin Kufuor kwan bɛn na ɔfaa so a dɔla no tumi baa one cedi no? Mummisa no. Wate aseɛ? Enti Bawo mmea no deɛ mese sɛ mesi ada a mɛhyia no, Sɛ yɛ Nyame frɛ no oto ne nsa frɛ no ndɛ na mitsia no asamaa do o, beebi a mehyia no biara no mebusa no sɛ, Bawomie, wokaa sɛ wode wa cedi no anaasɛ dɔla no wobɛkyena ade ama IGP Dampare. Enti sɛsi a no wode sɛsi a wo na yɛgya yɛabɔ wo din sɛ wo na wose yɛabɔ wo din na yɛafrɛ wo, Nyankopɔn na abɔ wo din na afrɛ wo. Yɛdeɛ ba yɛnim ka no Japan deɛ Nyankopɔn ammɔ ne din amfrɛ no. Wate aseɛ? Na wotumi de dɔla no, dɔla no, wahu? Wotumi de ba sɛ esi bisa me, mɛyɛ campaign, mɛkɔ mɛkɔ ɛɛ ɛɛ social media baabiara, Facebook ɛna TikTok baabiara mɛyɛ campaign ama no. I see.
Obi retie wo, ɔyɛ ɔbabunu, bere a abatoɔ yi reba so, w'afotuo last one a wode bɛma, wowia no akyerɛ adɔfoɔ na yɛde yɛn dwumadie no aba awieɛ.
Bro, afotuo a mede bɛma mmabun ne sɛ, woyɛ babun, masa, Nyame abɔ wo. ahwɛ wo so, wo maame atumi de wo akɔ sukuu. Wate aseɛ? Ɛnka nkyerɛ wo sɛ wokɔ akɔpɛ ɛyɛ eh, fɛ no sɛ abɛn adwuma bi ayɛ. Ɛfo w'ani nto so sɛ ebi abawomia anaasɛ abɛn bi reba na wabɛboa wo. Wofiri sɛ sɛ wowie sukuu no, university koraa na wawie koraa no a, na sɛ adwuma, wonnya adwuma nyɛ a, adwuma bi na wobɛkɔ akɔsua akɔsua adwuma bi. Na politician na yɛ politician fo na wɔn ne nam hɔ no wɔn nka nokorɛ. Okay.
Na n'ado ne yɛ wɔ gyidie wɔ ne mu paa ɔyɛ wɔn nka nokorɛ wɔn nyinaa nka nokorɛ wata seɛ wɔn nka nokorɛ eti sɛ woyɛ bɛbu na so wobɛdi politics akyi a masa ahwɛ a wobɛdi dɔko kwa. Na mmom no, asɛm baako nso a meka kyerɛ Bawumia fans ne sɛ, Me, we are for Ken. Obi a ɔsɔpɔto wɔn na bɔ Ken Agyapong biara no a, wɔn no, ebinom yɛɛ sɛ wɔde wɔn ho de rebɛdwane Ɔnabo Ken Agyapong na wɔabuebue platform nti sɛ Ɔnabo Ken Agyapong wɔ ɔwɔ viewers nti anaasɛ nkurɔfoɔ pɛ n'asɛm nti, wɔtie ne ne nsɛm nti na wɔbuebue platform, platform, platform, platform no a ɛyɛ korɔkorɔ the Johnfoɔ no

Oh!
Atɛmdidie ka ho. Me deɛ ma mete mepɛ sɛ mekyerɛ mu na obi biara ɔte bi. Adomakuba fi tɛm wɔnyaa accident no. Wɔnyaa accident na Adomakuba fi nni kaa o. Me me me kaa, me me taxi ɛna na me Adomakuba fi firi ɔman FM. Me me kaa ne patro ho na tu. Na obiara nim sɛ Kenneth Agyapong na ɛtɔ kaa no maa me. Nyɛ Kenneth Agyapong na ɛtɔ kaa no, me a me me personal money. Na kyerɛ sɛ wode na wode fa no wontua ka.

kankaman to ɔkɔ ne na mu aa na ɔkɔyɛ lalasu lala na ɔkɔtu kakasakasa na bi ama ama wɔm na wotu wotu adom akɔ bɛfu na wo wo wotumi bɛdi wɔn abɔka na agyapa atɛm yako bɛbɛtua no ka paa wɔn nyinaa na wɔde asɔre na asɔre na ayɛ dɛ akata wɔn ani asɔre na wɔde akata wɔn ani Nti sɛ wo calculate pa ɔbɛtumi Wada ade se. ɔka bɛɛ bɛyɛ sɛn? Wodeɛ yɛn calculate. o na meka sɛ meka kote ɔno bɛtumi anya sika tua Dabi, mepɛ sɛ wo Taxi driver, mma wo obi ka ato akɔtoma. bi ɛ- ɛ- na yɛnhwɛ sɛ ebi ebetumi aduru saa.
Oh, na masa hɛ, maame nkyerɛ wadeɛ. Ɔna mo kana Japan kora ɔtɔɔ kaa maa no. Ɔtɔɔ kaa maa no koraa na wɔse wɔse wɔne deɛ wɔ- wɔ kana Japan tɔɔ kaa biara maa no. Wata sɛ ɔsɔde ebi Saturday ano akɔtena asɔre dɛm na ɛɛ mɛlɛ akronkron na ɔmo ka nsɛm wɔn nyinaa no ɔho ɔmo kɔ asɔre kwa. Waka sɛ, Wɔbɛka no, Kadegyapa ɔkoro a ɔtɔ kaa ma no aborɔ nyɛ koraa sɛ ɔne ne mmienu nyinaa kɔkɔ kɔfaa kaa no koraa no, aborɔ nyɛ koraa ka ho. Ɔno ɔsoo Kadegyapa ɔntɔɔ kaa biara koraa mpo mmaa no, na nka nto me a me meyɛ taxi driver me mafa no de no akɔ, me nka mɛyɛ dɛ mehu baabi a wɔte. Waka sɛ, Oh, ɔbɛdi akɔhwie. Waka sɛ, Na ne nyinaa yɛde ama Ɔtwedeɛfoɔ Nyankopɔn no. Ɔnwa, nansa adi ɛtoo no no. Kama na yɛayɛ no saa no. Mante, ɛndeɛ mante ho asɛm. Na wo,
oh, na sɛ wɔ so yɛ, yɛto aba no wie no, wɔdidi atɛm wie yɛ nyinaa wie no, wɔ so na ɔnam ne bedroom hɔ a na biribi bɔɔ no pam na ɔtɔɔ fam. Ne se nyinaa, na ɔsɛ ɔsisi a, ɔnsɛ ne se nyinaa yɛ no operation. Ei!
Yɛapempem ne se nyinaa.

mo de mo ben o mo amen a ɛyɛ men o afei na abrabɔ no yɛbɔ o afei na yɛbɔ abrabɔ no na me me deɛ ɛha me ne sɛ yɛ ebi te sɛ wɔn abo tie mɛnsa wo mpɛsua so koraa wontumi nyɛ hwee wo mpɛsua fotofoɔ koraa de nsuo koraa aboro eto aboro aboɔ o wɔn abo kɛnɛ japan adaworo ma ɛna ɔbaa yɛ ɔbɛ kulu wɔn dan o na wɔn ankasa magazi magazi wɔn koraa na sweet light koraa wontumi ntobi mu wɔn. Wɔn nyinaa wɔn de ba wɔn akyi na wɔte baase mu. Na nka wɔte baase mu na na yɛ Nyankopɔn Nyankopɔn mpa bɔne na ɔkɔ hyia mu nyinaa gu. Wata sɛ mesi mpanimfoɔ no deɛ yɛbɔ mpa yɛ sɛ wɔn bɛnya accident na wɔn awuwu. Me nada o, adwene bɔne a ɛwɔ wɔn tiri mu no. adwenbɔne a ɛwɔ wɔn tiri mu no, wɔn mma wɔbɛtɔ yareɛ saa. Na wote wote Ghana na sɛ wo sɛ wobɛbu Ghana na wo sɛ wobɛwia Ghana, wobɛ wobɛfa Ghana nsaase na watɔn na wadi. Adɛn? Obi a ɛso wɔbɛsu agu wo so. Masa, ɛtumi de youth no deɛ deɛ mɛka kyerɛ youth no sɛ, masa, obiara mfa ne ho adwene. Obiara mfa ne ho adwene. Na saa atem mafia foɔ no deɛ yɛhu wɔn. Nti deɛ mɛtumi aka ano no. I see eh that was Obi Obi one na wo nua Frimpong wote ne nka deɛ.
Oh Frimpong wɔ hɔ ɔwɔ hɔ ɔta eh Frimpong wɔ hɔ wobɛtumi afrɛ Frimpong so na ɔno so ɔno so bɛtumi ayɛ dɛn akasa.
Anwummerɛ mefrɛ na fire no ahwɛ na ano ayɛ den dodo.

Oh sɛ me deɛ me nim no personal nti me ntumi nka biribi anfa ho. Oh masa yiw yiw ayiwani yiwani na masa yɛwɔ yɛwɔ sɛ yɛtie o maame nkyerɛ wadeɛ yɛwɔ asɔfofoɔ a wɔn wɔ asɔre dan mu a wɔn yɛ fake ɛna yɛwɔ lawyers nso a wɔn wɔ wɔn wɔ ɔman no mu a wɔn yɛ fake hwɛ mɛtumi aka sɛ lawyer obiri bu ahe wɔ defend party ni saa abɛpem saa mmiri wata sɛ lawyer Addison me me tee ne din koraa na yɛnyɛ nnɛ. wata sɛ yɛwɔ tutu krataa mu nyinaa no ɛyɛ fɛn sɛ yɛwɔ lɔyɛs bi wɔatu hu sɛ wei na bi sɛ nana bi mu ne ne ne ne nkɔfɔ no wei lɔya bɛn na wɔyɛ a wɔn pati no na wɔn de wɔn de wɔn de bɔ wɔn ho ban sɛ deɛ bɛyɛ a wɔn no sɛ ba sɛ nkesi sɛ ebi ayɛ ɛyɛ aban ne ba na wɔn yɛ mistake bi na yɛ yɛde wɔn kɔkɔta yɛ tumi aka sɛ wei deɛ wɔyɛ lɔya masa abɔdin no nkɔ baabi a masa wɔn yɛ nwɛn ho obi ɔno ɔdɔ kokoro no kura ho wɔn fa so kyɛn no.

Ɔnabo eh Abensuo Taylor yɛ maame daakye he, daakye he ma mekyia wo papapapapapa. Mpaninfoɔ a wɔn deɛ wɔn se wɔn no wɔn yɛ die heart Ɔnabo Kennedy-Agyapong mekyia obiaa na mmom no meehyɛ wɔn nkuran sɛ obi a wo se wodɔ Ɔnabo Kennedy-Agyapong biaa no a year wei 2024 yɛkɔto aba a show power because wɔn se wɔn a NPPfoɔ no ara na aka sɛ wɔn se wɔn no Sɛ ɔnabɔ ka nagyapɔn bɛ wi ne deɛ ɛneɛ yɛn kɔ opposition nti yɛ boa mo na ɔmo akɔ opposition masɛm a mɛkaa no meda mo ase. Alright yɛdase obi wan sɛ wone yɛ dii nkɔmmɔ ah obi wan ɔde Yo meso meda mo ase.
Togo ɛna ɔno nso ɛbaa dwumadie no so na huh ɛnɛ wato fire paa wɔse Adomakuba afide no ka ei asɛm o Ghana Wɔse wɔde ne ka dendendendenden because tama na ɔyɛ adwuma ɔman no fam no ɛɛ ɔno ana na ɔkɔkɔfa ne ba ɔkɔfa no na ɔde n'aba na ɔsan de ne kɔ nti ɛnɛ so ɔdidi ɔno abo atɛm deɛ ɔde ne ka na mmom ɔnka sika korɔ san sɛ ɔno abo no korɔ ɔtɔɔ kaa ma no korɔ ɔse wɔnya ntɔ kaa ma no ɔno ɔde taxi fa no atiefoɔ wohwɛ no asasra no wahyɛ high rejoice media tv na sɛne meka kyerɛw no Mmabunu no, ɛberɛ aso sɛ yɛbisa kɔhyen, na yɛ acte, na yɛde yɛn ho hyɛ mu, na yɛbɛn mpaninfoɔ na yɛgye afotuo. Ae, mɛho sɛ amanfoɔ ani ngye, ka ne deɛ, kyitaafoɔ no deɛ obiara ani ngye, na mmom ɛɛ, mo nnom nsuo mfa ntwɛn ɔpɛ, sɛ wate aseɛ, na yɛnhwɛ neɛ ɛɛ. Nyankopɔn bɛyɛ. Mma obiara mfa abufuo nkɔyɛ nnoɔma a ɛnsɛ na ɛmfata. Eyɛ wɔn yɛyɛ deɛn a wɔyɛ yɛn mpanyinfoɔ, na mmom deɛ yɛbɛyɛ ne sɛ, yɛse sɛ wopɛ biribi agye a, wode adɛfɛdɛfɛ deɛ na wode yɛ dɛn gye. Ahaa. Wobrɛbrɛ wo ho asaa na ɛde ma wo wie a, sɛnea Dr. Mahmoud Bawumia ɔpɛ ɔyɛ campaign yi wandi obi atɛm. Wa wa wanyɛ dɛn Wanka as campaign message biaa nni hɔ a ɔkaeɛ ɛnti afei na ɔmo kɔ prepare campaign message ayɛ dɛn aba unlike Kennedy Agyapong ɔno ɔkaa message ma no tɔ amanfoɔ yɛ dɛn ɛtire mu no so wahu ahaa na mmom ɔnya wieɛ na ɔka kyerɛ NPP foɔ sɛ E levy no ɔbaa ɔbɛtwa mu MPs no ne ministers bebree baa ɔmo deda kaa wewewewewe na ɔbaa ɛbɛte so amena aduru 50 ti MP baako wotumi sɛ MP baako bɛfa 16 regions no nyina na ɔno ɔhwɛ so. Ahaa MP baako. Ɔno no hwɛ yɛka sɛ ɛɛ Ghana regional minister. Wade ase Ghana regional minister na kyerɛ sɛ wo na wohwɛ western region, northern region, eastern region, upper east, upper north na kyerɛ sɛ baabi a wo na wohwɛ so. Ashanti region ebi Ashanti region deɛ so nti na wɔyi hɔ baako. Mo a moaka no mo nyinaa wɔn MP. na wayɛ Education Minister, daabi, Education, Energy ne n'asefoɔ nyinaa bɛka abom na ayɛ one MP, ɛɛ, Minister. Ɛnti yɛnkɔ end no na kyɛ sɛ nipa bɛyɛ 50 ɛna ɔmo anya ministerial appointment no, so wate aseɛ. Mo a moaka no, Yamutu, Yakari, mo nyinaa mo yɛ ordinary people, ɛnti na tumi no antumi ammɛdi mo nsa ama mo amfa anka sɛ han, wanyɛ sei a menyɛ sei, so wate aseɛ, haa. Ɛno bi na mmabun no ɔwɔ sɛ yɛ term chukuru na yɛyɛ na mmom ɛbra so sɛ yɛ pii sɛ yɛ leaders question adɛn nti na mo yɛ sei adɛn nti na mo yɛ sei I na sɛ eh, abranteɛ bi sɔre na sɛ onya bɛyɛ ten thousand Ghana cedis hundred thousand Ghana cedis twenty thousand Ghana cedis otumi de kɔtɔ car na ɔde yɛ uber otumi kɔtɔ abobo ya nti sɛ onya bɛyɛ one thirty eh, tete sika no One hundred and thirty million wode kɔ kɔtɔ aboboyaa pragea ɛsɛ kura deɛ wo register biribiaa ɛkɔduru one seventy a car kra no aduru two hundred million ahiafoɔ ntumi ntɔ bi ma sikafoɔ yi ara na ɛtɔ na wɔn de ama ahiafoɔ mma na wɔn ayɛ dɛn wɔn atwi saa na ɛkɔ so aberanteɛ bi nya biribi saa wɔtumi starte business kakrakra na ɔde ayɛ na abrabɔ ayɛ dɛn asi ne yie na adɛn na aban with all resources a ɔno bɛtumi aka sɛ wɔtwa kurom asase atɔn obiara ntumi nka ho hwe na ɔntumi nsɛte up industries. Na yɛ kɔkɔ yɛ negotiations soso a yɛ yɛ na ɛkɔ ginsi ɔman no. Yɛ gye bosea a ɛsom bo na ɛkɔ nanim na timamufoɔ brɛ. Ɛnɛ because of e-levy, yɛ anka sɛ e-levy ɛnyɛ o, but the rate a ɔmo programme adeɛ no ɛne the rate a banks no soso afa ho agye amanfoɔ sika no, it is so overwhelming. It is so crazy wate aseɛ wo sika da bank sɛ wɔsɛ meboa ɔmo a ɔmo use mobile app no na ɛmi nwoma sɛ banks no ɔmo yɛ mistakes kakra mistakes aban no yɛɛyɛ no bi no banks no so repeat the same thing at first they were encouraging people from depositing money from their mobile money to their bank account. Now, if you deposit money from your mobile money to your bank account, it was free. Woyi sika ba wo bank account a, eh, wo mobile money a, it was free. Now, people got interested. Sɛ ah, mɛtumi ayɛ me atran me fie ayɛ transaction. Ɛneɛ me nkɔ nkɔdi line. Ɛneɛ mɛfa wɔdi me sika. Obi kora, amanfoɔ kora susu through mobile money. Yes. I know some people they they do ɔmo to mo ɛɛ ɛɛ bosome sɛ ɔmo amofo bɛ gyigyi susu na ɔmo deɛ wɔ register na account no to ɔyɛ no ato susu na ɔde ayɛ den ɔde akɔ tum here is the case sɛ wo sɛnde no yɛ bɛ tew sɛ wo so wo wo sɛnde tum a na so wo yi sika no bi akɔ akɔyɛ adeɛ a yɛ bɛ tew e levy na abɛ abɛda hɔ tax na ɛɛ ɛɛ bank charges na nso abɛyɛ den abɛda hɔ. Momma yɛnhwɛ. Sɛ yefiti prɛko sɛ yɛpɛ profit a, that's not how we run business. Woyɛ saa a, wubu amanfo a wɔyɛ dɛn? abam. Adwuma no nnipa no nya bi nyɛ. Kakra no a anka wɔde bɛtoa no anka wo bank wanya bi na asɔ nnipa no ani na savings akɔ ne tirim no, mo nso so a, bosome biara mobɛte nnipa no. Wɔde bɛto hɔ a mobɛte no, wɔkɔyi a mobɛte no na kyerɛ sɛ sika korɔ no a obiara pɛ sɛ ɔwia bi. Ɔman a yɛatim a wokɔ akɔpɛ security, wokɔpɛ military police akɔ a, allegedly, na yɛakyagye wo agye sika. Bɛbɔ wo man ho ban. Fa wo nkwa bɛbɔ wo man ho ban na yɛakyagye wo agye sika. Ɔman a wotim a wokɔpɛ adwuma a, na yɛakyagye wo agye sika. Woyɛ ɔbaa, gye sɛ yɛsi hyia me hotel. Ɛ ɛ wade aseɛ? Ɛmmoa yɛn, yɛn man Ghana. Yɛn nyinaa na yɛwɔ ɔman no mu no. Yɛn nyinaa na yɛrebɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn bɛbue kwan ama yɛn. Yɛn nyinaa na yɛbɔ mpaeɛ sɛ yɛn mpanyimfoɔ wɔn kɔ asetena a, wɔn nya adwene papa na nea wɔn bɛyɛ biara no anka ɛnyɛ krabɛhwɛ na anka ɛmmoa ma ɔman no nyɛ den ɛnkɔ n'anim. Yɛbɔ mpaeɛ a na yɛabɔ bi ama ɔman Ghana. Na mmom sɛ yɛbɔ ma mo na mokɔtena baabi na moanwe temmamufoɔ no ho a, Ɛɛ ayɛ a na ɛɛya kakra. Sɛ biribi nso wɔ hɔ na sɛ mowɔ challenge a, what prevents you? There's one thing I like about Nana Danko Akufo-Addo during the COVID era. Ɛberɛ a wɔyɛɛ sɛ ɛɛ ɔno deɛ ɔne Ghanafoɔ bɛdi nkɔmmɔ. Ɔkasa na Ghanafoɔ tie, na Ghanafoɔ tie na sɛ afei deɛ ɛbaa no sɛ Nana wo nkasa bi. It's true COVID kɔ but communication is something that is good. E keepi relationship active, Ɛma amanfoɔ hu sɛ, oh, ade no a woyɛ no, ɛwɔ mu sɛ emu ayɛ den, na mmom wei ne wei na ɛde agu akwan mu. Yɛde e-levy baa mo so, moatua sei, moanya sei, adwuma sei na ɛde abue, na accountability na ɛbɔ ho e-levy project. Wahu? Ɛ, ɛmma obi nkasa ntia aban no. Na nka me ayɛ ne sɛ, sɛ president bi ba a, ne nkurɔfoɔ no a wɔka ne ho no, wɔmmoa no. Good policy free sitches nanso ɛnnɛ yɛbɛyɛ no dɛn? Yɛda mo ase sɛ motie yɛn. Nyame adom a ɔkyena yɛbɛtoa so, yɛbɛba bio. Makra mo. Bye bye. Anka me werɛ fi ade baako before sɛ mekɔma menkyia me boss me sɛ rekus baabi a ɔwɔ biara no na menkyia me sɔfoɔ a mohwɛ me Eh, wo na wohwɛ me bi ɛna obi biara especially me nua mu mbemfoɔ Accra UK ɛne Rejoice atiefoɔ ɛne Rejoice Media TV atiefoɔ wohwɛ me a meda wo ase sɛ wotie me fa comment no bra na mɛresponde Nyame